Mahse nuna miloting tak te chu lilu changna an neih vangin harsatna an neh thei. Tuna zawhna chu lilu changna chu eng nge kan zir ho ang? Lesson pakhatna, Lilu changna chu eng nge? Lilu changna chu mi pakhatin harsatna a tawh hian a tumai lohna a ni. A lau mahse a kal zel. A lawh chham mahse a awm leh. Mil lu chak chu harsatna a lo then apiangin a tan bo lo. Ama chhun ngam. Lesson panihna, Enga ti nge mi tam tak an bei dawng mai? Mi tam tak chuan tumna an nei tha hle. Mahse an beisei angin thil a kal loh chuan an bei dawng ngal. Ka ti thei lo. Ka tawk lo. Ka van nei lo an ti. Mahse dik tak chu lawhchhamna hi tawpna a ni lo. Lawhchhamna hi hmasawnna kawng ah zir lai pakhat a ni. Lesson pathumna. I lil lut chuan i nun a hruai. Tun ni i nih dan hi i ngaihtuahna tam belin a ngawk nasa le. Ka ti thei lo, nitin i tih fo chuan i lil lo pawhin a ring ang. Mahse nitin ka zil ang i tih chuan i hmasawn ang. Chu ngaih dan chuan action tha a siam thei. Lesson paliina hausatna chu mitin an tawk. Mi tam tak chuan an ngaihtuah. Keimah chauh ka hal sa, mahse mi lawhting zawng zawng pawhin an lawhchham tawh. An bei rum tawh. Mi an nui zat tawh. Harsatna an tawk tawh. An danglamna chu an tu mahse an ding leh. Lesson panga na. Tun nia isrukna chuan i hma lam a siam. Hlawhthamna i ngah mai thei lo. Tun ni i tukna chuan kum khat, kum nga, kum sawmnu i nun a ti vang. Tun ni, lehkhabu pakhat chhia. Exercise minute sawmnih, skill thar zil. Thil tha ngaihtuah heng te hi a te ang mahse, hun lei nuah rah a tam ve. Lillu chak na chu pianpui thil a ni lo. Nitin in zirtir na leh huahil na hmangin a lo thang lian thei. Tunah ka zawt che. Harsatna i ta hian i tan bo thin nge? I hma chhan ngam thin. I chhan na chuan i hma lam a siam ang. Patuanbia kan sawi leh dawn chu. Milu chang mite nitina an ti thin panga leh engtin nge lil lu ngek tak kan siam thei ang? Part one B Milu chang mite nitina an ti thin panga Part one A ah kan zir tawh chu lil lu changna awmzia engatinge mi tam tak an bei deuh mai. Ngaihtuahna hian nula hruai dan Harsatna chu mi tin an tawh thin. Tun nia thu zungna pawimawhna. Tunah chuan rilru chang mite ni tin a an ti thin panga kan sawi dawn a ni. Lehsem parukna, an neih lo theih thil te an pawm. Mi rilru chak. chuan thil zawng zawng a thunun thei lo tih an hria a, an thunun thei loh thil te avangin an thinlim lei lo. Mahse anmahni in an thunun theite chu an ti tha ber tum. Tunni i zawt ang, he thil hi ka thunun thei em? I chhanna thei loh anih chuan lillu ti buai suh. Lesson pasarihna. An lil luah negative ngaihtuahna an dah lei lo. Negative ngaihtuahna chu mi tinah a lo awm che. Mahse, mil lu chak chuan an lil luah a awm reng tir lo. An ngaihtuah dan an thlak. Entir nan ka lo cham ta. He thil atang hian enge ka zir thei ang. He ngaihdan hian masawnna a siam. Lesson pariatna, Anmahni an intheihthial loh. Mi tam tak chuan anmahni chu midang te nen an teh hlim fo. He mi hi a hmasa zawk. A ni hian sum a ni tam zawk. Mi lillut, mi lillut chak erawh chuan tun nia an nih chu nimin an nih nen an teh hlim. Nitin hmachhawnna te reuh te te chu an tum. Lesson pakuana, An thil ul theih dan an hria.

I tih thim te mangin i siam theih a ni. Tun ni atang hian lesson pakhat tal mang tan rawh. Hun lei lo nuah i lillu leh i nunah danglamna i mu ang. Part Two Hauhna, hlauhna, overthinking leh sawiselna neh dan. Part one A leh Part one B-a kan zir tawh chu lillu chakna awmzia milillu chakte nitin an tih thin, negative ngaihtuahna thak dan, beiseina a humhim dan. Mahse mi tam takin an neh theih loh pakhat a awm, chu chu lauhna, overthinking leh sawiselna. Heng thil pathum hian mi tam takte an tumna ti tawp thin. Tunah chuan engtin nge kan neh theih dawn tih kan zil ang, lesson sawm pakhat nang.

Thil pakhat chauh i ngaihtuah reng chuan i lilluah chau, i titrukna a tlai, action i la thei lo. Chuvangin nangmah ni in zau loh. He ngaihtuahna hian ka harsatna a sut kiang em? A chhanna loh a nih chuan action la rawh. Action hi overthinking damdawi tha ber a ni. Lesson sawmpathumna. Sawifialna atangin zir rawh. Mi zawng zawng lawm theih a ni lo. Miin an sawi sel ang. Miin an nui zat ang. Mahse zawhna pawimawh ber chu he sawifialna hi ka hmasawnna atan a tangkai em? A tangkai a nih chuan zir rawh. A tangkai lo a nih chuan rilru a dah suh. Lesson sawmpalina, Negative mi hriat dan. Mi thenkhat chuan nitin an sawi sel fo, an beidawng fo, midang an rem fo. Heng mi te nen lei lutuk i awm chuan i lillu pawh a ngawng thei. Chuvangin mi positive leh emotionna duhpui te nen hun mang tam zawk rawh. Lesson sawm panga na, mahni linawmna siam rawh. Mahni inrin tawkna chu ni khatah a lo awm mai lo. A lo thang lian dan chu I ti ang te, i ti loh tin, i na i zo, ni tin i hmasawn. Mahni leh mahni inrin ngam hian hlauhna te an zel ang. Lillu changna chu hasanna awm lohna a ni lo, hasanna awm chung pawhin kal zel theihna a ni. Tun ni atangin hlauhna hma chhun rawh

Nitina tih thin tha hmangin a lo thang lian zel. Lesson sawm paruk na. Zing tin goal en tha rawh. Nitin zinga hun lei tak social media en hma hian i goal leh i tum te en hmasa rawh. Mahni hrialring chuan i lillu a chiang ang. Nichhung hian eng nge i tih tur tih i hria ang. Goal i muh reng chuan beirawnna a tlem thin. Lesson sawm pasal ina, Exercise chuan taksa chauh a ti chak lo. Mi tam tak chuan exercise hi taksa chauh tan a tangkai an ti. Mahse exercise hian lillu a ti fel fai, rim tawng a ti niam, thachakna a pe, mut tha a pui. Nitin mi sawm nih emaw sawm thum emaw tal Kal kal kual emaw exercise emaw ti rawh. Lesson sawm pariat na. Lehkhabu chhial thin rawh. Lehkhabu thak pakhat chuan i ngaihtuahna thak thei. Milo ting tam tak chuan ni tin an chhial. Biography, leadership, business leh psychology. Nitin paih sawm tar chhial pawh a tawk tanpui the. Knowledge chu lillu changna siamtu pawimawh tak a ni. Lesson sawm pakuana mutthat chu a pawimawh. Hunlei tak hmuh loh chuan i lillu a chau, i thin a awl, i focus a tra. Chuvangin nitin mutthat neih tum rawh. Hawn ei en rei lutuk loin mumala lillu chauhna pe rawh. Hmu that chuan ni thar tan tha chakna pe lesson sawn ni na. Tun nia na chu tun nia ti rawh. Mi tam tak chuan an ti, nakina ka ti ang. Mahse nakina chu a lo thleng fawt lo fo. Mili luchak te chuan na pawimawh chu an halh lo. An tan nghal. Action te reuh te te chuan inrin tawkna a siam. Inrin tawkna chuan lawtin Hnah hruai. Kan zir tawh chu goal en thar, exercise, lehkhabu chhiar, mutha, action ngal. Heng tih thinte hi nitin i zawm chuan i lullu chu a nget zel ang. Mahse, a la awm pakhat, engtin nge ni sawm thum chungin heng tih thinte hi kan nunah kan neih theih ang? Chu chu final part a kan sawi dawn a ni. Ni sawm thum chung lilu chakna chona mangin lilu chak tak siam dan kan zir dawn. Ni sawm thum chung lilu chakna chona kan series chu a tawp lam kan pheng ta. Part 1 e atang part thum theng in kan zir tawh chu lilu chakna awmzia Hlauhna neh dan, overthinking tihniam dan, sawiselna machhawn dan, nitina tihthin tha, goal, exercise, lehkha bul, chhial leh focus. Mahse, hriatna chauh chuan i nun a thlak thei lo, action a ngai. Chuvangin, tunah hian ni sawm thum chung Lilu changna chona kan zir dawn a ni. Ni khat atang ni sarih ngaihtuahna chhakna kalmasa chu i lil lu thununna tan mang rawh. Nitin zinga an ring sawm ngawt an lil lut daihtirna hun mang rawh. Tunni i lawmna tur pathum ziak rawh. Ka ti thei ang tih i lil lu ah sawi rawh. He tih thin hian lil lu tha tak a siam tan ang. Niriat atang ni sawm pali lohna hmachhawnna. Nitin lohna te pakhat tal hmachhawn rawh. En tir nan mi thar bia thu sawi ngam skill thar zir tan na har pakhat zo tum lo na ma chhun na apiang in in rin tawng na a lo pung zel ni som panga tang som ni pakhat khuakhil siam na Hekau chung hian i tiam te zawn tum rawh. Hun luat anga tho, exercise minute sawm thum, lehkhabu peih sawm atang sawm nih che a, social media hun tih nen. Huakhilhna hi fuihchhalh aia linawm zawk a ni. Ni sawm nih pahnih atang ni sawm thum, lil lu chak ngetna, tunah chuan lesson zawng zawng mang tan rawh. Ni tina i masawnna ziak rawh. Zan tin mahni leh mahni zawt rawh. Tun ni kha ni mina in ka hma sawn em? A chhanna aw anih chuan chu kawng chu zawm zel rawh. Thilnga pawimawh ber pakhat na lilut changna chu pianpui thil a ni lo. Nitin inzirtirna leh huahilhna mangin a lo thang thei lohna chu i thuan lam tur a ni lo. I lau mah se kal zel rawh. Pathumna Hlawhthamna chu zil lai a ni. Tu chu sul a ni lo. Ding leh duh lo chu harsatna a ni. Palina, nitina tih thin tereuh te te hian nun a chhak. Thil len tak chu nikhat a lo thleng lo. Nitina action tereuh te te chuan luahtinna a siam. Pangana, tun nge tangin tam rawh. Nakin ngak tawh suh. Tunni hian action pakhat tal la ngal rawh. Ka duhbel chu he video hi En tawh mai lovin lesson pakhat tal tur ni atangin mang tan rawh. I lilulu i kaih hruai theih chuan i nun pawh i kaih hruai thei ang. Harsatna a lo then hunah pawh beilawng suh. Lillu chak tak nen hmachhawn rawh. Nitin i tih zel chuan kum khat emaw kum ngai emaw hnuah tun dinmual tun dinmual aiin mi chak zawk, mi hring zawk leh mi lawhting zawk i lo ni ang. Video hi tangkai pui anih chuan like share leh subscribe i lo tihsak dawn nia. Mizo han pet thar sa. Fuih thalna, nun zir thalna leh mahni insiamthatna video thal kan rawn up loh zel dawn ani. Ka lawm e. Pathianin mau sawm cho rawh se.